Все, башладык. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, хәерле көн, хәерле кич. Сәлам сезгә татар штабыннан. Монда татар штабының и каймагы җыелган. Сәлам, сәлам, сәлам, сәлам. Чәй эчүчеләргә дә, чәй эчмәүчеләргә дә. Мин сезгә төрле сораулар бирәчәкмен. Әйме, сез шуларга җавап бирергә тиеш булачаксыз. Һәм бүләктә булачак. Башта кем, кайдан шуны әйтеп китегез әле. Казаннан.
Гөлнара Казаннан әйме? Гөлнара Казаннан.
Минем исем Илдар.
Мин Мәскәүдә тудым да үстем. Мин Мәскәү татар егете. Әйе.
Профиль Мәскәүдә. Эдуард Дәүләкән Башкортстан.
Рәзилә Алабуга шәһәре Татарстан. Беләсең, бу миңа искә төшә слабое звено. А вы хәрхәр менә шулай. Хәтерлисезме, Мария Киселева алып бара иде. Исемнәрен әйтәләр я шәһәр. Владислав, 30 лет, город Чистопыль, менеджер.
Андрей, 23 года, Муром, телеведущий. Беренче сорау, әйме, ә, сезнеңчә иң текә татар кешесе кем ул? Менә исә, исәннәрдән, исәннәрдән, үлгәннәрдән түгел. Безнең рәис, Рөстәм Миниханов. Рөстәм Миниханов, кабатланырга ярамый, яме җәмәгать. Рөстәм Миниханов иң текә татар кешесе, самый крутой, кем?

Аңлашылды.
Син, Эдуард? Мин Тимер Шарипович.
Шәймиев.
Миңа калса, бәлки Фирдус Тимаевтыр. Ага, иң тиркә. Ә ни өчен ул? Чөнки аның җырлары һәрвакыт бик шундый зажигательный, ялкынлы, энергичный.
Гөлнара Яруллина, әгәр дә сайларга кушсалар, Салават Фәтхетдинов белән Фирдүс Тямаев арасында иң текә татар кешесе кем? икесе арасында фирдүс тимаев фирдүс тимаев салаватны төшереп калдырасың әйме әйе ярый э, бу салават атхадинов бу безнең тапшыруны карар дигән өмет бар дуслар иң тәмле татар ризыгы рәзия синнән башлыйк әле өч пешмәк әйе кабатланырга ярамый дуслар гөбә дия минем иң яраткан үзең пешерә беләсеңме соң э, юк әлдә юк нишләп Ә кем пешергәнен ашыйсың?
Әниемнең. А?
Пешердек. Кайчан пешердек?
Икегез бергә пешердегезме? Мин каймак пешерәм.
Мин каймак пешерә яратам. Менә хәтерләми.
Гүбелия минем өчен иде, ярый, токмач. Токмач. Үзең кисә беләсеңме токмачны?
Шундый сорау алды. Әйе. Кисә беләсең инде.
Э, кирәк булса өйрәнә алам.
Димәк белми әле. Ба, хәмәш башмак. Йо, пишмага әйттеләр калатлан районы шулпаймы? Шупа, э, шупа. Ярый. Шупа бик ярдәм шуна.
Бәлеш.
Бәлеш.
Пешерә беләсең инде үзең бәлешне? Мастер-класста ясадык. Нинди ит кушып гадәттә пешерәсең бәлешне? Гадәттән э, тавык ите. Тавык?
Бәлеш, тавык итеннән?
Сез җәмәгать ничек карыйсыз бәлешкә тавык итеннән? Минем ашарга була. Ә нишләп тавык ите?
А еще потому что. Потому что минемчә бу диетик. А, ит.
Аңлашылды. Шуңа күрә сылу гәүдәле дә инде. Сез иң еш куллана торган татар сүзе. Түгеле сүз дә булырга мөмкин. Без первый канал түгел, шуңа күрә моны үткәреп җибәрә алабыз. Зато бөтен әбиләр синнән асын сөйләячәк. Кем әзер? Иң еш кулланып тора. Әйдә, Эдуард, син. Рәхәтләнеп.
Рәхәтләнеп. Рәхәт, рәхәтләнеп.
Минем иң яраткан сүз әлбәттә. Димәк, син юк дип җавап бирә белмисең, әйме? Әлис һәр вакыт әлбәттә. Инде дигән сүз, хәтта мин мин тулы тотам һәм минем бөтен дусладым, безгә тулган дусладым, алар да шул сүзне Еш кулланалар, чөнки ката булмасалар да, миннән шуны шул сүзне ишетеп, аларга да бу сүз э, аларга аңлашылып башлады. Менә минем урыс телле дусларым игътибар итте. Менә без татарча инде дип әйтәбез, ә русча мин гел уш дип куям. Ну да уш. Ул бит урыслар бик кулланмый ул сүзне уш. Ә менә ул калькре булып кереп калган. Минем Сарман районында аны уж бик еш кулланалар. Мин үзем дә әнием Сарман районыннан һәм бу уш междометиясын һәрвакыт тоже кертәм җөмләләремә. Так, аңлашылды Рафил, Илдар. Ярый, сәлам.
Сәлам.
Әмин. Сәлам дип ишеттем башта. Татар сүзе, татар сүзе еш кына куаныйм. А, шиксез, булдырабыз. Без татарлар без булдырабыз, башка ча булмас. Сезнең иң яраткан татар әкиятегез. Ой, ой. Бик бик шикнеле сорау. Нинди?
Шинель. А, шурале? Шурале.
Ә, шиштәлеген беләсеңме соң? Шиштәлеге.
Шиштәлеге содержаниесе.
Э, хәтерләмим.
Хәтерлә, ләкин ул синең яраткан әкият. Оныттым бераз. Әйе, шиштәлеген белмисең, ләкин син аны яратасың. Нинди гомумән татар әкиятләрен беләсез? Су анасы.
Ну, мишла дип.
Ә синең эчтәлегең беләсеңме син? Әлбәттә. Ничек бетә финалын, финалын ике сүз белән? А, Бик э, уңайсыз бетә. Нише? Ярар инде тарахан тапкан самое главное. Ну, ярар.
Сак-сок турында. Сак-сок, Ой, әйе. әйе. Әйе, ул шундый бәет бар. Мин аны хәтер рәсемендә хәтерлим әле. Тагын кем? Элес.
Миңа калса, Тохир белән Зөһрә бик матур бу. Риваяттер инде, әкият түгелдер. Ул күктәге ай һәм йолдыз турындагы бик матур шундый татар халык риваяты. Аңлашылды. Эдуард, син генә калдың. Кызганычка каршы мин татар әкиятләрен яхшы итеп белмим. Хәтта Просто белмим. Ярый, сиңа минус балл.
Туган батыр. Туган батыр. Ну, бу бик раз пиарины, шуңа эчтәлеген белмисеңдер инде.
Радик Абдрахманов, сәлам аңа. Эчтәлеген беләсеңме туган батырның? Эчтәлеген пока карамадым бит әле. Карамадың, әйме? Ярар, карарсың әле, Алла бирсә. Ни өчен сез татар штабына килдегез һәм ничәнче елда иде бу? Нинди максат белән килдең монда? Ир эзләргәме? Тәмле итеп ашарга килергәме? Ой, бу э, историясен сөйләй башласам, мин монда беренче тапкыр э, Рөстәм абыйның туган көненә килдем. Без аның белән э, Кремль э, үзәк э, концерт залында таныштык. Анда татар җыр дигән концерт булды һәм ә, мине ә, дус егете ә, Рөстәм абый белән чакырды һәм беренче танышуыбыз ул заман дигән татар ресторанында булды анда аның туган көне иде һәм шунда без шул татар җыелышка дип чакырдылар һәм ул рөстәм абыйның туган көне булып чыкты бу ничәнче ел иде ой он он дүртенче он бишенче еллар ә менә димәк синең быел юбилееңдә әйме ун ел була алга таба

ютубта минем белән төрле видеолар бар мин үзем музейда эшлим кайсы музейда Коломенская, Ого. Коломенская, Аңлашыл.
мина килегез, рәхим итегез, Ярый. э, мин көтеп калам. Килербез, килербез, татарча үткәрсәң экскурсия. Килербез рәхәтләнеп. Әйе. Мин монда бер ел йөрим. Й- э, 2024 елдан Мгм. башладым йөрергә монда. Яңа танышулар өчен, җырлар өчен, татар Халык, халык түгел, Салават. Бөтен җырларын, татар җырларын яратам. Шуңа күрә шунда йөрим, шунда җырлыйм. Мин штаб белән әллә 21-нче, 22-нче елдаңмы? Без монда рәхәтләнеп җырлыйбыз. Мин бит җырчы, мин җырларга яратам. Һичшиксез, ә, монда матур, ә, тауфиклы кешеләр җыела. Шуңа күрә без ә, рәхәтләнеп аралашабыз, җырлашабыз, биибез дә, һәм итеп тәмле итеп ашыйбыз. Дуслар, э, план, э, внеплановый сорау, тәүфиклы дигән сүз яңгырады Эдуардтан. Кем тәрҗемә итеп бирә тәүфиклы дигән сүзне? Кайсыгыз тәүфиклы? Кем тәүфиклы? Әйе.
Кем тәүфиклы шул җавабны белергә тиеш. Җәмәгать. Моны уже Бәлки.
тәүфиклы.
Тәртипле, тәртипле, порядочный шул. Тәүфик.
Беләсезме, дөресен әйткәндә мин үзем дә төгәл белмим. Әйе, чөнки күрәсең, мин дә тәүфиклы түгелдер. Менә шуңа күрә менә җәмәгать комментариядә языгыз әле. Бу кешеләрнең берсе дә белми тәүфиклы дигән сүзне. Эдуард ник әйтте? Беләсезме, дуслар? Сез беләсезме тәүфикны? Әйе. Күңелебездә беләбез.
Әйе, күңел белән.
Әйе. Әйтеп бетердең, әйеме?
Эдуард, Рәзилә. Мин штабка 2024 елда килдем, узган елны. Мәктәпкә, ой, мәктәпкә димдем, Мәскәүгә укырга кергәч, минем дустым менә Мәскәүдә шундый штаб бар икәнен сөйләде һәм мине чатка кертте. Һәм шул көннән бирле мин штабта. Монда бик күңелле, монда яңа танышулар, яңа дуслар. Бик төрле темаларга сөйләшүләр, шуңа да бик миңа ошый. Аңлашылды.
Аллага шөкер, йөреп чыктык тәүфиклы дигән сүздән башка. Дуслар, сорау. Бу чәк-чәк ничә сум тора? Кем иң якын җавап бирәчәк? Ягъни бәлки кем может төп-төгәл әйтер ничә сум, шуңа эләгәчәк бу. 200. Тукта, тукта, тукта. Әйдә чират буенча. 200. 200.
200 рубль.

Кем? Э, дөрес итеп җавап бир. Әни өчен. Зеленая линия, бу типа ПП. Ә, ПП. именно. Типа, Әйдәгез, ә, шулай ук бәясен әйтик, сезнең ставкалар ничә сум тора? Электричный бал белән, карале моны. Короле.
Монда даже калорий даже арзанрак. Чуть-чуть. Әз- Әзрәк. Зря, конечно.
Әйдә, бу юлы хәҗәк Разилиядән башлык. Бу чәк-чәк ничә сум тора?
333. 333, 400. 400, 459. Әйе. 250 рубль. 250 сум. Гөлнара, синең вариант? Минем уйлавымча 270. 270 әйме?
Шамасы.
Соңгы сорау бар.
Бу шәкшәкнең кайсысы кыйммәтрәк, кайсысы арзанрак дип уйлыйсыз? А, бу шәкшәк арзанрак. Монсы әйме арзанрак?
Кечкенә пачка. Ә кечкенә пачка.
Чөнки Арзанрак.
200 грамм. 200 грамм, монысы 300 грамм.
Әйе. Әйе, зеленая линия. Ага.
Димәк, сез уйлыйсыз, бу кыйбатрак дип, әйме? Ә Бәлки алар бер сум тора, бел- белмим.
Бер тирә, бер Әйе. сумма, әйме? Әйе. Аерым булырга мөмкин. Юкмы?
Аерыла.
Аерыла.
Син кайсы кайсы сарзанрак, кайсы хис? Ага, кыйбатрак. Монсы кыйбатрак.
Упаковкасы да хәтта картон кылып кадамда пакетканы. Аңлашылды.
Без ничек сорыйбыз, э, җавап бирәбез. Грамгамы? Я, гомумән, бәясе, бәясе монда бит. Бул дә.
Дуслар, хәзер мин сезгә игълан итәм. Өченче сорауга мин бит әйтмәдем, э, бүләк эләгәчәк дип. Беренче, икенче, ике сорауга гына. Менә Рафил бик дөрес җавап бирде. Икесе дә бер үк бәя. Ә хәзер иң кызыгы, ә хәзер иң кызыгы кемгә эләгәчәк? Моны син әйттең 200 сум дип, әйме? Бу тора җәмәгать. 179 сум. Шуңа күрә Гөлнара, бу сиңа. Әйдәгез алкышлыйк. Әйе. Ә менә бу иң якын э, вариант әйтүче булды Илдар. Син 250 сум дидең бит. Син 270 сум дидең моны. Ә бу тора шулай 179 сум. фотолары бар ышанмасагыз мин сезгә күрсәтермен илдар бу сиңа котлыйбыз әйдәгез алкышлыйк Дуслар, без менә сезнең белән 13 минут эфирда ничегрәк бу уеннан сезнең тәэсирләрегез? Берәр кайчан кабатларбызмы? Ләкин татар әкиятләрен укып килмичә мин сезне уйнатмаячакмын. Әйдәгез сезнең нинди нинди теләкләр бар безнең тамашачыларга? Нәрсә телисез? Татар кешеләренә. Сәламәтлек, әлбәт.
Тә, хәр вакытта да Ленар Закировның каналын карагыз.
Моның өчен сиңа бер бал. Уже киләсе уенга бер балың бар. Тарих вакыйгалар турында. О. Киләсе киләсенче выпуск. Э, ярар, тарих турында монда беркем дә калын булмас. Синнән бул башка ахрысы. Бәлки саулык. Саулык? Әйе, саулык турында.
Ярый.
Татар телендә сөйләшергә оялмагыз Әйе, һәм дөрес.
Мәскәүчә подкастның карагыз. О, Шушы рәхмәт. максат- шушы Рәхмәт. максат белән- Алла бирсә, менә сине чакырачакмын. Яме О. Эдуард берәр чыгарылышка. Бәхетле булыгыз әлбәттә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, бик зур рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Лайкларыгызны яшәлләмәгез, комментарийлар языгыз. Элемтәдә